Ka mutu taku kura. Nā taku mahi tuatahi i haerehia au, i haramai au ki Onetohu. I Onetohu i haramai as a for a land girl. Ana, ko te mahi a te land girl nei, well, mōhio ana koutou he mahi hipi, he tāke hipi, he ngā momo mahi katoa o runga o te teihana.

Haere mātou koina ki te te mahi kau ērā mahi katoa. Awa pāhi te rua tau i awe nei rā ka ka neke mai au ki te kāinga o ki mea ki te kāinga o ngā Chifin i Mangarākai. Nā, mōhio ko Toka ia te rangā i a Mangarākai. Me that old uh, Charlie Jeffords home. Wari reira, ka tauria o te mahi i Kuki. Kuki. Ana, ko te mahi a, i mahi a Tuatahingia o ko te tunukai. Ana, e rua ngā, ngā hēparai reira me te kaupoi. He mahi ana i koe rā mā ngā koroua nei. Ā, koia taku mahi he tunu kai mā rātou, he house maid, ngā mahi katoa nō te taiao, tae atu hoki ki te mahi kaupoi. But to mītia atu koe, koinā katoa. Nāku katoa ēnā mahi. Ka mahi au i reira pā hei te, te, te kotahi tau me te hāwhe i a au i reira, ka hoki au ki te kāinga, ki Tikitiki. Ana, i reira, ka tūtaki awau ki te tangata nei. Na, ko te tangata nei i haramai nō roto i Waikato. Kāre au mōhio, ā, tērā pea e, e moe i au hai tāne māku. Why not? Tō māu tū takiranga i pēnei kē, tō māu āhua he tuahine, he tungāne. Ana. I ahau e noho ana i te kāinga i taku hara nei, ā, kāore kia whakaae ia ki haere nā mahi kanikani. Noho tonu tāku mahi i te kāinga ā, ka mutu ka hoki au ki te teihana, ki Tokomaru, hoki mai o Tokomaru nei. Ā, i hoki atu au ki te kāinga, ā, koirā anake te tangata ka whakaae e te au kei haere ki te taha, ki te kanikani. Nā, ko te tangata e Ko Dave Mōna. Tēnei koutou moho o tēnei tangata. He tangata rongonui tonu i te atu i a ia i roto i Ngāti Porou nei. Tōna taenga tuatahi rangā mai ka mahia i te wai e puwhā mai tikitiki. Ko tonu mai he mahi he huhoiho. He mahi ia wira kaata. Era momo mahi katoa. He parakimete. A ka mutu ka haere ai te mau te kirimi ki, ki Ruatorea. Ki te factory. Era na ngā tiparau factory i tērā wā. A koia he mau te kirimi. Ka, hei ka, Ka pata ki te, te tai i a Uncle Hoki ngā tono i te kāinga. A, ka rangangia he hui i te kāinga o, o ku mātua. Ana me hika hea ake tēnei hui. A, o kā hui mātou. Rātou rā, ngā mātua. Nā, ka reo mōhio, a, koe rā no te tahi mahi, a, he whakapeapea a koe rā, ko, ko mea hei wahine māhaua o ko mea hei tāne māhau. Ka kitea nei i a Mark. Nā, muturanga o te hui a te iwi nei, nā te karanga mai ki a Moria o Kākau ka haere koe i taha atu i, i, i, i, tō, i tō tāne. Ka te ngā me hika, he aha hoki noho tāne nā? Ana, kei pērā anō te kōrero ki, ki, ki taku hoa a koe. Kia mau i awau. Kua noho wahine, tāne mā, nā rātou i whakatatū te take nei. Ka mea nei mā, ka tiro atu, tiro atu, ka teine mea rerekē ko tēnei, ka teine hoki ka hei pū ki te mea tēnei. A te au atu, ka haere mā, haere mā ki te kai ki tēnei e noho ana. Te haere ngā tiki reira, ana,

Nō te mea kāre tahi māu e tika kē mō ētahi māu, ā, hei tungā nei ai ki a au, hei tuahine au ki ai, koirā tō māu āhuata. Ka nēkia mai kāore, ko Kōtakota kē ngā whakarite mō kōrua, ā, e moe ana kōrua. Whakamārenegia ana kōrua e mātou. Anei ka mea, Hei kama, anei me renekia tēnei. Ka mahi mai, Kei te tū au tō tokotoko i ō kaka, ka kuhu koe i runga moeka. Ā, ko tō mātou konā whawhai ā ai te ata pō, kua haramai ki te mārama ka tū noa ka hauru o mua. Ā, kua pare atu te tuarā ki te, pare atu te tuarā ki te, koirā tā māua. Kotahi wiki rawa māu e mua e noho pērā ana kātahi anō māu ka whakaaro pēnei, ā, ka nui he take māu i, i, e kī ai, ā, kua, kāre māu e pīrangi ki, Moe ki a māua. Nā Rangi ko Oti katoa ia ngā mātua o māu mātua te whakarite nā wā pai kē te tā māu whakaaro. Whakaae atu. Awa, koina tō māua moetanga ko te kokoatā.